Wedyn ni ymuno ni'n ar yn genfen, Dyfrig Thomas, i wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith gyda'r Wikipedia yma, fi'n clywed, gyda Haceth yn barod. Do, tyfa fach, do. Wel, ers rhai blynydde nawr, wedi gwir. Ac yn tecluso'r iaith yn fwy nag edrych ar, ar, ar, ar, ar, ar y cynnwys, o'n i'n clywed? Ie, yeah, mwy i trio ychwanegu tipyn bach fel, fel dwi'n gallu, ynddo fe? Ie. Yeah. A chi'n uh, o ddydd i ddydd nawr, o, yn eich Gwaith, neu buoch chi'n defnyddio lot o Gymraeg yn eich gwaith yn eich siop lyfrau? Do, do, o'n i'n cadw siop lyfrau wan yn Lanelli ag yn Abertawe, fwy neu lai yn gyfan gwbl, ynddo fe? Dim yn gyfan gwbl, bron yn gyfan gwbl. A ers ymddeol, yw yna wedi newid rhywfaint yn eich um, patrwm iaith ieithyddol? Na, dwi yn yw, dwi wedi bod yn weithgar yn wleidyddol ac yn y blaen. Na, mae'r ffrindiau agos felly yn Gymru Cymraeg ac yn y blaen, so na, dwi ni'n dweud bod rhan fwyaf am fywyd i drwy Gymru Cymraeg, bod yn onest. A bydd e'r sawl un yn dweud bod chi wedi bod yn, yn dra lwcus o hynny, de? Yw hwnna'n bron o bod yn ateb y cwestiwn beth yw'r rôl cymdeithas o'r iaith, hynny yw bod ni'n creu rhyw sicrhau'r gymdeithas na chi wedi mwynhau holl bywyd? Ie, yeah, drafferth yw bod
dyw'r cyfleusterau yna ddim ar gael i gymaint o bobl, yn dyfa, fel, fel mae pawb yn dweud, beth sy'n eisiau nawr i cael mwy o Gymru Cymraeg i, i ddefnyddio y iaith. Um, dwi ddim bod, dwi'n meddwl yn bellwaith, eich dari am, am y gymdeithas. Mae ma, ma yna rôl i gymdeithas o hyd, mae'n siŵr yn y fe, fel wedodd rwy'n, mo bell yma pa modd ar gyfwng S4C. Hynny yw, yn amlwg yn y rhan o bwrdd fyna, ond mae yna, dwi'n teimlo metwaith, falle bod yna eisiau fwy yn i'w falle gwefan neu ryw arweiniad i bobl sut i atgoffa nhw ac i gyfarwyddo falle sut maen nhw'n ymdopi gyda defnyddio Cymraeg mewn siopau neu mewn busnes ac yn y blaen.

rhewgell y dydd o'r blaen ac um, be nes i oedd um, anfones i e-bost i um, Wel, dwi'n bod i Cyrraes neu ychydig o siopau yn Lanelli, Abertawe, yn yw siopau Cadwyn, uh, Lanelli, Abertawe, Lanelli, a dweud Wel fi eisiau prynu rhewgell, yym a fydde 'na Gymry Cymrâg yn y siop pe byddwn ni pan fydden ni'n galw fewn. Yym dyna ni ond a nethon nhw ymateb ar y teg, rwy'n gweud wel na fe fydd rhywun yna ar ddydd Iau neu beth bynnag. Hynny yw ma' hwnna'n ffordd falle o wneud y cwmnïau'n ymwybodol. Y geiniog Gymraeg 'ma? Ie. Bod 'na ryw fath o Ie.
Wel da iawn, ac uh, gai fod mor hi a gofyn beth ddigwyddodd i'r hanes y siop, y siop lyfed dan? O, dwi, dwi wedi ymddeol nawr, mae, wel, o ran Abertawe, mae'n dal i fynd, ynddo fe, mewn ffordd na. Ac uh, fyna oedd y bachgen oedd yn gweithio da fi, Eirin, fe gadwodd ei fynd, um, yn ei fod o flwyddyn 2000 a dwi gwir, ond um, wedyn yn anffodus, ni yma syllan ar elli wedi bod yn reit rhwg ac wedi gwir. Mm. Nath e gau uh, ar ôl yn y dolyg, wel, dechrau flwyddyn hyn de.
Ie, yeah, wel, gwrdd, ie, dwi'n ni rhywbeth ar y teledu am y tu Abertaw, bod yn gallu bod yna gorllewin Cymru'n le anodd i, i fasnachu. Ie, yeah.
wel, yn sicr yn dan elli, ynddo fe, mae Llanelli wedi cael ei bwrw'n ofnadw, mae'r does, mae'r calon wedi cael ei bwrw oherwydd bod y siope yma... Mae'r scarlet sy'n mynd mas o dre hefyd. Ie, yeah, wel, ie. Yeah, Sa eisiau codi siope, cynnwr? Yn fwy na hyn, i yma Axel Spencer's o'r siope. Mm. Wedi mynd... Felly, does... Dwi'n gwybod beth yw'r ateb o dweud y gwir erbyn hyn.